Pathian na min thangṭhat ning ko seh. Thawngṭha bia a duhtu, Pathian mithmai a kawltu, Na dihlak te chungah thlarau thinlung taksa damnak nan sinah phan ko seh nan ran chung vialte nan te nan fa nan ci nan kor chan thong khat tiang pathian a ṭih mi te fa nan sinak ha bawipa nih thlachuah an pe ko hna seh pathian bia kan i hrawm dingmi cu zahan ah khan zem a ngan pahnih chung ka kan i ruah i nihin cu zeem a ngan pathum chungah kan kal ṭhan lai. Pakhat in ka van rel lai i zeem a ngan pathum a hme hlei sarik sihmanhsehlaw cunglei in a rami fimnak cu a hmasa bik ah a thiang cun daite le nem tein a um i hawikomh cungah a ṭha. Mirang zaangfahnak khan a khat i thilṭha kha tampi a tlai. Thleidannak zeihmanh a ngei lo i a zer zong a zer lo. A tangpi cu theipak ṭha timi sisehlaw zeem a ngan pathum le zumtu nun kha a si rih lai i thla kan cam lai. Pa Pathian na min thangṭhat um ko seh. Na bia rawk bal lomi na ka chuak bia kha atu ah hin kei ka nun hmang in nangmah nih phuang ṭhan ko. Ka pa keimah ka thup law nangmah mui lang seh. ka aw hi thup lo na aw lang se ze mangan pathum na bia tho na chuah chang mi kha nangmah li la de kainun mang puang than ko Jesu min thlam cham ba pathian amen vai khat chu thlarau nu pakhat sinah bawi pa bia ara i Khika i mirumpa sinah hin bia va chim law, a sualnak aa ngaihchih a si ahcun a nunnak ka zuah lai i a thlarau ca zongah ruahchan ding um i a taksa zong hi a thi dingmi sinah in a luat ṭhan lai. Bia va chim tiah Pa Pathian nih a fial kan ti lai cu a kal i an inn ah a va lut tikah mah hna chungkhar nih cun mah minu kha tangka halala ko kha phaisa pan pe an ti a hlan deuh lio si thongkhat in an nu van pe an ti thongkhat in an nu nih tangka cu pek i a lak lo dan tangka hala kara lo kei karat nak cu bawipa pathian nih rian a ka fial Cu caan cu nih rak ka fialmi chim ding ah ka ra a ti tikah an mirum pa nih cun a duh lo. Nangmah bangei kan i manh lo, kan rian a tam tuk a ti. Tangka cu van pe ko duh ko lai ti an nu cu a von fial ṭhan i phaisa cu a pek a duh lo. Chikkhat te na sinah bia ka chim ta lai ti zong ah an kal tak. Cun mah mino cu a ṭin ṭhan i a thaizing a bawipa na san khuadei hngilh lo a um i thaizing bawipa rian a fir ṭhan. A va kal ṭhan tikah cun ahohmanh nih a bia an ngai duh lo. Cu tikah mah mipa cu zarhni a rak um tikah motor accident in a thi tiah an theih bawipa bia hi mirum sin lawngah a lang tawn lo i sifak sin zongah ai phuang ko namei sin zongah a phuang ko santlai lo sin zongah a phuang ko pa pathian he aa hoi kommi pa pathian he pumkhat a simi Bawipa Pathian he pumkhat bantukin bia aa ruahmi sinain mirum si zongah mifim si zongah sifak si zongah Bawipa Pathian he aa phuang tawn sihmanhsehlaw kha mirum pa cu a rum tuk caah aa uah tuk i aa uahnak nih a thah kan ti lai cu Pathian bia kha zei a rel duh lo ti kha biahmaiṭhia chim ka duh ṭih a nung bikmi cu sifah zong si lo ṭih a nung bikmi cu mi zei rel lo zong si lo thawngṭha bia zei rel lo thawngṭha bia cohlang duh lo mah uah i i uah hi ṭih a rak nung tuk A hlanlio siangpahrang pa cu thlalak ong a tla tiah cathiang nih a kan chimh mi thlalak ong a tlak tikah ka thi lai maw ka nu lai tiah Baal-zebus sinah va kal law va hal u tiah ralkap pawl a thlah hna a mi pawl a thlah hna tikah a mi pawl nih cun An va kal lioah khan Bawipa Pathian nih a salpa profet kha Elijah kha a va fial i, Aa, kha zeidah nan tuah lai? Kan siangpahrang pa thlalang awk na tla i Baal-zebut kan va tong lai. Pathian salpa nih zeitindah a leh hna tiah cun Ah, ziah Pathian a nungmi Pathian um lo caah maw Baal-zebut cu nan va fuh? va ke lo law siangpahrang pa cu a thi lai tiah va chim mu pa pathian hi bochan a duh tuk kan thlarau khamhtu lawng a si lo kan taksa hrimhrim hi khamh a kan duh damter a kan duh himter a kan duh humzual a kan duh zohkhen a kan duh cucu sang fung hlei le chungah tha tein kan hmuh khawh mi si Salm caṭialtu nih zeitindah ti kha Bawipa cu ka khamhtu a si, Bawipa cu ka himnak a si, Bawipa cu a ka vengtu a si, Bawipa cu ka ralphaw a si, Bawipa Pathian cu aa ka ralhruang hlek a si a ti kha kan Pathian thangṭhat in ko seh. Siangpahrang Ahazia nih cun Bawipa Pathian fuk duh loin Baal-zebut a fuk ruangah pa Pathian aa lawm lo. Curuangah a salpa profet a va thlah i a profet cu khuadan a va phan, tlang ah a rak kai i tlang a va phak tikah ralkap sawm nga nih maw Pathian mi siangpahrang kan bawipa nih aan herh tiah an va au, an va auh. Sihmanhsehlaw siangpahrang a meng in a kaltu ralkap sawng nga sinah khan Pathian mi nih zeitindah a ti? Mopa ka pa, keimah hi nangmah mi taktak ka si ahcun ralkap sawng nga sinah hin mei tla sat thi hna seh an ti. Khuaruahhar a simi cu, khuadawm zong khi um dawh selaw,

ṭih a rak nung tuk i sihmanhsehlaw ralkap pahnihnak khohnihnak minung songan kal ṭhan mei na khangh ṭhan hna i ralkap phoih thumnak a va kal tikah an ralbawipa cu a fik tukmi phundang in kan chim si ahcun pathian mithmai a kawlmi a si kan ti hnga maw cu tikah cun maw pathian mi zaangfahnak tein keimah ralbawipa le ka ralkap he kan zaangfah ko tiah zaangfah nawl tikah mei in van tla ti loin ralkap le ralbawi hna cu an luat ti kan theih cucaah cun minung kan luatnak dingah hin Pathian sinah toidor te um le zaangfah nawl hi zeitluk in dah a ṭha timi kha Cathiang nih a kan chimhmi si Pathian thu than ko shek. Pathian mai puka i tling lo caan le chambau caan ah Pathian lung kan tong deuh lo caan zong i phuhrung lo in Bawipa ka zangfah ko. Pathian nangmah kan fuh ko. Bawipa nangmah kan bochan ko ti i Bawipa Pathian fuh le pan le i bochan hi zeitluk in dah a tha ti kha a dot khat nak ah be mighty phun in ka van chim mi si. Zeemanan pathum relnak Zeemanan pathum relnak pakhat ahcun tam tuk kha saza si i tim hlah u minung ta tuk hi saza si i tim hlah u a ti saza ti le cawnpiaktu cu hawinak in fak deuh in dantatnak a hmu ding men an si phundang dang ka van chim than lai i atu lio ah cun saza si le lu bik si hi mi zei pok nih a tam bik nih cun duh cio kha a rak si Phundang in kan chim ṭhan si ahcun lu bik si duh ruangah vawlei pi a buainak a tam tuk, rampi a buainak a tam tuk, Khrihfabu a buainak a tam tuk. Kan chim tawn. Mi cheukhat cu senior si hi van kainak in a duhdo men um tiah an chim tawn cu. Cucaah lu bik si hi pakhatnak ah kan chiah tawn. Cung sang bik si pakhatnak ah kan chiah tawn. Cucu Khoikaan tak aa thawk te ahcun kan theih bantukin Lucifer in aa thawkmi a si. Lucifer cu keimah, keimah, keimah cung sang bik a kom lai, van arfi cungah ka kom lai, khuadawm cungah ka kai lai, Pathian bantuk ka si lai, ka, ka, ka, ka, ka timi lungthin put nih khan va nih a dirhmun dir dingmi ka tangah Bawipa Pathian a thlaknak a si. Cu lungthin put te cu Pathian nih fa hna sin zongah hin Satan nih rian a ṭuan i pakhatnak si duhnak, lubik si duhnak, cung sang bik si duhnak kha minung chungah hin a um tawn khual ka tlawnnak zongah hin Khrihfabu an buai biknak i a telmi cu pastor pa nih amah nawl ngeihnak tangah Khrihfabu kha uk dih hruai dih kha a duh tawn hna cheukhat kan chim sia cun bacaih khuakhang ṭinak i soimawi ṭinak zeitindah nan na ruah timi ruahnak mi va hal duh lem lonak nawl neih duhnak nih khan Khrihfabu a buaiter tawn cu ruangah cu vialte cu tamtuk ka si si duh lo lu bik si ka va duh lo ti khi a biapi bik si ko a biapi bik mi cu zeidah a si tiah cun zeithil paoh i ceih ṭi thacam ṭi khuakhang ṭi lairel ṭi hi a rak ṭha bik a tiantian ṭuntu hna lakah duhnung ngaimi pakhat cu John Mark te hna kha si John Mark ah te hna kha a sang bik si an i tim lo zeitin dah Pathian rian ṭuantu ka hawile hi ka bawmh khawh hna lai ti hi aa timmi si mibawmtu si aa tim Barnabas te hna kha lamkaltu caah kan rel tikah Barnabas te Saul Saul le Barnabas ti khan aa thleng lengmang i Barnabas ti pakhatnak si pakhatnak a chia bal lo mibawmtu si hi biapi bik a chia doctor luk te hna zong kha thawngtha biachim an rak kal leo pakhatnak ah lut ti kha biapi a chia lo thawngtha biachim kha biapi bik a chia i Thawngṭha bia mi nih an theih khawhnak na kan biapi bik ah a chia. Pakhatnak si kha biapi bik ah a chia lo. Kan theih bantuk timau tete hna zong kan mi bawmtu ṭha taktak an si. Cucaah a biapi bik mi cu mah le kan sining cio ah Bawipa hmaihngalter, Pathian lunglawmhter kha a biapi bik mi si. Kan Pathian thangṭhat in ko seh. Ambe pali, a ngan pathum a nge pali kan rel ṭhan a si ahcun vokkuang lawng cu meizahnak nih a uk i cu meizahnak nih cun a duhnak poah khan a kalter khawh i cu bantukin cun kan kan lei hi a si ve ti Cun a tang ah zeitin dah thil ṭha ti cun meici nih ram vialte a khamh dih bantukin kan lei hi siivai ṭhalo a ngeimi bantuk a si ti pakhat ka van chim ṭhan si ahcun vokkuang longpi tinbawk laapi cu atu tin phun kan chim cu a kal thluahmah khawhnak cu a inzin pin a ṭhing i a ngapi kha inzin pin a ṭhing i inzin pi le a mawngtawn i duhnak pawl kalter bantukin hi kan pum chungah hin a kan uktu a kan controltu pakhat cu lei a si ti kan lei nih hin kan pum dihlak ah hin Hrawktu zong lei hi a si i lawmhtertu zong kha a si. Meici nih meici nih iti ram vialte a kangh dih meici pakhat te tek a al i tha caan ah ram vialte kangh dih bantukin hi kan lei hi a rak biapi tuk hrin thanmi kan lei hi a biapi tuk lei ṭhalo nih zeitluk in dah mi a hrawh lei ṭhalo nih zeitluk in dah mi ngeih a chiatter lei ṭhalo nih inchungkhar zeitluk in dah mi a hrawh lei ṭhalo nih kan rianṭuan hawi zeitluk in dah mi a hrawh lei ṭhalo nih zeitluk in dah midang cungah ngaihchiatnak a chuahter ti kha Sem Pathian salpa nih a chimmi a si. A me pasarih kan ding a si ahcun saram cu hrem khawh a si nain lei cu hrem khawh a si lo te. Cucaah kan lei hi hrinṭhanmi lei hi a biapi tuk. Innchungkhar lawmhnak ca zongah lei hi a biapi bik. Hallelujah. Chaw le wa tangka tongpi neih nakin ka lei in a rami holh nih hin holh ṭha holh dawh holh duh ning nih hin mi a lawmter in dot sawm nga ngei i holh ṭhalo le holh chia kha le holh thop lawng te i hmannak innpi nakin holh dawh bet dawh holh duh nung timi nih inn chungkhar a lawmter Hallelujah. Hallelujah. Chawlei ka hin phungthluk bia chung kan rel sia cu phungthluk bia pariat chungah hol thalo cu ka hmur caah fihnung asi. Hol thalo cu ka hmur caah fihnung asi. Phundang in ka van chim ṭhan na si ahcun hall ṭha cu ka hmur caah duhnung a si. Phundang kan chim ṭhan si ahcun hall ṭha cu keimah ca lawng si lo midang ca tiangah thluachuahnak phurtu a si tinak khi a si hna. Hallelujah! Hallelujah! nupi dawh ngai i holhchia ngai vapum ro ṭha ngai min ta lo ti tu holhchia ngai paul cu mi zeidah an si tiah cu atu kan rian mi pehtlai rul si vai a ngei mi si te rul si vai cu rul ṭih a nunnak cu a taksa khi a si lo a lu zong a si lo ṭih a nunnak cu a sau ding zong khi ṭih a nunnak si lo i ṭih a nunnak cu a sivai a si cucaah minung hi ṭih kan nunnak cu kan lei a ṭha lomi holh ṭhalo hi rul sivai tluk in mi a that kho mi a hrawk kho tiah Pathian salpa zem bangin Pa Pathian nih a kan chimhmi a si Cun a tang phongtuk mi pahra kan rel ṭhan ahcun lei ṭhalo cu tan a si te lai ti midang faknak lawnglawng kha a pek ti kan nun chungah hin midang faknak a petu cu lei ṭhal lo a si ti Cucaah cun hi Bawipa nih nunnak a kan pek i damnak a kan pek tikah hin kan rian ngan bik cu midang caah i fahnak a chuahtertu maw ka si, midang caah lunglawmhnak a petu dah ka si ti hi a biapi ngaingaimi a si. Pathian fa Jesuh thawng in kan si tikah khamh sinak cu zuam hau lo i Jesuh Khrih thawng in khamh kan si i khamh kan si hnu ahhin kan nun chan cu Jesuh Khrih nih a kan khamh chan cu theitlai ṭha tlai ding in a kan khamh. Hallelujah. Hey, dumang in kanmah zong kan dum ruangah banhlanah kan ching le a tlai kho lo le aa kik tuk le theipar a chok lo kan hau ko thei a tlai kho lomi cu hau i mei ah paih ding a timi ka si ko cucaah cun lei ṭhalo cu tan a si lai i midang fahnak lawng kha a pekmi a si ti a me a ngan hlei nga kan i ṭhan si cun Bianem cu nunnak thingkung a si. Lei ṭhalo cu minung thin a khuai. Minung lungthin a khuaitu cu lei ṭhalo a si. Bianem cu nunnak thingkung a si. Zeitluk in dah kan taksa nih hin bianem le holh dawh hi a hei duh timi kha Thongtluk bia nih ṭha tein cathiang ah fiang tein a kan chimh. Solomon Pathian sal Solomon mifim pa nih hin an inn chungkhar ah cohsin diamond phunphun a chiahnak ngun a inn a lopi a ṭha tukmi kum tam tuk a sakmi inn le lopi ah nungak dawhdawh a ṭhit i bawi fanu mirum fanu siangpahrang ram pakhat in mui dawh dawh a ṭhitu pa kha aa lawmhnak cu holh dawh kha a rak si cu hallelujah Oh, nupi dawh nih kan chik khat te lawng a lawmh khawh nain nupi dawh sinin holh ṭhalo a chim a theih tikah cun a chung si a vang i zeitindah um ti ka fahnak lawng te lungthin a kuai e ti Solomon lungthin a kuaitu cu Mi zeidah a si tiah cu zatlak puicim a tonghnak khan si lo, holh ṭhalo nih a lungthin a khuai. Innchungkhar nih kan herh bikmi cu holh nem, holh daw, biadawh a si. Kolossa a kan pali chungah ṭialmi bia na chim tikah biachibel na chim tikah holh dawh na hmang lai timi te kha a ṭha tuk Pathian bia cu a ṭha tuk kan Pathian thangṭhat ko seh A ngan lei khat kan rel ṭha si ahcun lungthin ṭhalo a neimi cu Pathian nih a fih hna mi zeidah Pathian nih a fih hna ti ahcun lungthin ṭhalo a ngeimi lungput ṭhalo a ngeimi hi Pathian nih a fih hna Minung nih kan fihmi cu aa holh dawh lo a si hnga maw? Ek inn i ek hnak hi kan fih, aa vok ek hna kan fih, ar ek hna kan fih, asiloahcun hmun thur hna kan fih, hnawmpung i thil kan hlawtmi hna khi kan fih. Sihmanhsehlaw Pa Pathian nih a fihmi cu zeidah a si ti cu lungthin ṭhalo a ngeimi hi Pa Pathian a fihmi an si ti Asinain ka van duh tukmi cu miding mi cu Pathian a lawmh hna i an tefa sung kha luatnak a pek hna ti. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Pathian nih mi zeidah an tefa tiang luatnak a pek hna ti ahcun miding mi Messiah Pathian a fih hna tiah cun lei ṭhalo a hmangmi le lungthin ṭhalo a kengmi a lungthin an a ṭhami a ruat bal lomi pawl hi Bawipa Pathian nih a fihmi hna an si. Cucaah kan nun chungah a kan khamtu Pathian van le vawlei pi sertu vawlei siangpahrang vialte siangpahrang bawi vialte bawi Pathian vialte Pathian i fihmi si cu mi vanchia taktak khi kan si mah ua i uah zong Pathian i fihmi khua pakhat ah mirum bik si zong Pathian i fihmi Ah, keimah cu mi vialte an ka upat ko ti i ruah zong a Pathian i fihmi si cu ṭih a nung ngaingai mi a si. Cucaah Bawipa Pathian i miding mi cu a lawmh hna i an te an fa tiang kha a luatter hna timi kan nun chung te ah hin dinfelnak he i hawikomh hi zeitluk in a ṭha ti hi cathiang nih a kan chimhmi si kan Pathian thangṭhat ko seh Hallelujah Hallelujah a tang ka van zoh ṭhan si ahcun phungtluk bia hlei dia ta lei nih hin thah khawhnak le nun khawhnak ṭhawnnak a nei ti lei nih hin thah khawhnak le nun khawhnak ṭhawnnak a nei kan lei hi zeim nih biapi tuk ah a chiah bantukin kan lei a rat biapi tuk kan lei ah hin mi va thah khawhnak le nun khawhnak ṭhawnnak a nei na chimmi theitlai nang ni nei lai ti si ko zingka kan thawh in zan kan in hngilh tiang kan chimmi bia a ṭha lomi le bachia kha le holhchia kha vialte kha kanmah nih kanmah nih abu abu ṭhan ding khi kan si phundang kan chim si kan chimmi theitlai kanmah nih a zum ning kan si holh ṭhalo lei ṭhalo kan lei a chuakmi bachia kha vialte kha kanmah sin a kir ṭhan dingmi khi si Cucaah cun kan lei ah hin ṭhawnnak a um cu ṭhawnnak cu midang thihnak caan si mah thihnak zong si sihmanhseh kan lei ah hin thluachuahnak um i cu thluachuahnak cu kanmah thluachuah hmuhnak zong si midang thluachuah vung hmuhnak zong ka si Pathian nih a cawh cangmi kan lei hi Bawipa sunparnak ca kan hmang i midang ca zongah thluachuah a petu lei ah kan hman cio khawhnak hna kan ca Bawipa Pathian nih thluachuah kan pe dih ko seh Salm zan a sawm li ahcun siknak lawng a chuahtertu lei cu rul si vai bantuk a si Siknak lawng a chuahtertu kan si ma? Ah, nisan ka chim bantukin vawlei cung i kum thong nga a hmun zongah nangmah ta si ti lai lo. Tawnu a tu i kum sawm nga a simi cu a saubik ah kum sawm li lawng vawlei kan caan a hmun. A tua kum sawm thum na si ahcun a saubik ah kum sawm nga lawng vawlei hi na caan a hmun. Caan na neih cho te ah hin kum kul kum hra kum nga zei tikah kan thi lai kan theih lo cha bawipa nih caan a kan pek mi te ah hin kan lei ah hin rul si vai bantuk mang lo in kan lei ah hin midang thlachuah a par a petu lei si ding do bawipa na kan chok sang chu Kan Pathian tang ṭhat ung seh. Ka lei cu keimah ta si lo Bawipa ta si. Bawipa ka pa sunparnak ca siseh, midang thluachuahnak ca siseh timi hi pemh khawhnak thluachuah Pa Pathian nih kan pe cio ko seh. Ka chimcia bantuk Kolossa chung i a ṭial bantukin na biachim na holhrel cu zeitik caan paoh ah ngaih a nuammi le a ṭhami siseh, zeitindah mi ka chawnhnak a ṭha bik lai ti kha naa zuam zungzal lai a ṭha tuk e Hallelujah Hallelujah Hallelujah zeitik zeiti mi ka chawnh ah in dah a ṭha bik lai zeiti ka chawnh ah mi an i lawmh bik lai timi hi do thei tlai ṭha timi cu si cu Theitlai a ṭhami cu a ho zong nih hau an siang lo cu. Theitlai a ṭhami cu a cingtu caah do thluachuah ngan tuk si cu, a maiveltertu si cu. Cucaah cu Pathian kan pa a fale nih hin kan nun ah kan nun hmang in hin lei ṭha, holh dawh, berhdawh, holh duhnung a chuakmi theitlai ṭha kan tlai ding in Pathian bia duh vialte cu ram hawipa thluachuah um ko seh. Amen pakua le ah ka van lut lai. Amen pakua cu ka van rel dih hmanh lai. Ka bawipa le tampa simi Pathian thangthatnak caah kan lei kan rang i ti Cun Pathian mui sermi kan minung hawi chiatsaknak zongah kan hman tawn. Thangṭhatnak le chiatsaknak bia kha kan ka pakhat chung cun a chuak ko le ka nau hna, hitihin cun a si awk a si ṭung lo. Ṭha tuk ee, kan Pathian thangṭhat ko seh. Pathian bia a ṭha tuk e na ka chungin thangṭhatnak le chiatserhnak kha na chuah ṭi ding na chuahter dingmi kha a si kho lo a kan ti cu cucaah Pathian fa taktak cu a ka ahhin ka hnih kan nei lo Pathian fale cu ka khat lawng kan neih ca mi thang va chiatnak le mi va co oihnak le Pathian thangṭhatnak ah hman ṭi ding in kan kai Pathian nih a kan sang lo a kan khamh lo zeicahtiah cun pa khat lawng kan neihmi cu thil ṭha chimnak ah Pathian hlawtnak ah Pathian sunparnak peknak ah holh dawh biadawh chimnak ah Pa Pathian nih a kan pekmi si halleluja halleluja halleluja Cucaah cun thangṭhatnak kan biakinn chungah he Pathian kan thangṭhat i Solomon bakar va Pathian kan thangṭhat i cun cun kan thangṭhatnak a dih in mi va thangchiatnak mi va cung oihnak ah khan kan caan kan hmang tawnmi hi zeiti

kannih cu thingkung pakhat ah khan theipi a si ahcun theipi bak a tlai ko rungto ban a si ahcun rungto ban bak a tlai ko banhla kung a si ahcun banhla bak a tlai ko kannih cu khep pathian fa pathian cawk cangmi kan pum in bawipa cawk cangmi si caah bawipa kan van thangṭhat pa Mi chiatsaknak ah kan hmang pa, mi chaweinak ah kan hmang pa, mi kongceihnak ah kan hmang pa, thla kan cam pa, Bible kan rel pa, kan lam pa, mi kan tawng pa hna. Kan lei democracy kan hmang. Cu ruangah cun hi hi phun nan kan chim si cu duh to ah kan hman khawh cha Pathian fa taktak cu Pathian ta taktak cu amah sunparnak ca cawkmi kan si zeica paoh a cawkmi kan si amah ca lawngah cawkmi kan si Hallelujah Hallelujah Hallelujah cu mong ah cun phun dang in an chim si ahcun kan taksa hi Korin cakuat i aa ṭial bantukin nannih cu cawkcang mi nan si caah nan pum cu Pathian sunparnak caah hmang ko u a ti Pathian sunparnak caah daw cawkmi kan si ko cu cucaah phun zakip hman dingah cawkmi si lo Zei nih ṭialmi Pathian vialte hi a sunglawi tuk, a ṭha tuk. Cucaah cun na kaa ah khan chiatsatnak bia le thangṭhatnak bia, holh ṭhalo le holh ṭha, thawngṭha bia chimnak le rapsawng saknak, vawlei duhnak le vawlei kong le mi kong lawngte chimnak le thlacamnak ah hmang ṭi hlah, a ti. Zeicahtiah cun Pathian nih kan kaa cu amah ca lawnglawng ah a cawh cangmi si caah amah ca lawnglawng ah hman ding a si. Hallelujah. Hallelujah. Kan nun chung caan tawn tiah Bawipa nih a kan cawh cangmi kan pum hi amah ca lawnglawng ah amah sunparnak peknak ca lawnglawng ah kan hman a si ahcun mi thluachuah kan si. Hallelujah! Meaning hngalh lomi kan si tawnmi thluachuah kan si. Pathian kan cungah ai lawm. Kan Pathian thangṭhat u sih. A tangah cun atu kan chim bantuk theipi cu oliv thei a tlai bel lo. Pathian fa taktak cu theipi nih oliv thei a tlai lo bantukin Pathian fa taktak cu a chiami khat lei khat lei ṭe thingkung khi khat lei ṭe ah a chiam khat lei ṭe ah olive khat lei ṭe ah rungtaban khat lei ṭe ah banhla thingkung a tlai ti bel lo Cu bantukin cun Pathian fa nih cun Pathian is kan chung ummi thiang thlarau nih kan i a ngan panga chung i a ṭial bantukin theitlai ṭha kha daw kanmah nih kan tlai si loin kan chung um thiang thlarau nih khan daw theitlai ṭha a va tlai ko chung kan van thian thang ṭhat mu seh hi kan taksa cu ṭappi khi sa ko ṭap sawhsawh khi sa ko le kan chungah bawipa thlarau nih a kan pen a kan uk tikah cun kan nun hmang in theiṭha a tlaiter kan van thian thang ṭhat mu seh dawtnak tuah i tim ti lo dawtnak a tlaitertu cu kan chung um pathian kha a si kan chung um thiang thlarau kha a si duhpaoh a tlai lengmang kho lo thil pakhat te lawnglawng a tlai kalatia kan pakhat kule tung thlarau nih a chuahpi mi cu a timi kha do a va tlai mi cu si lo cu hallelujah hallelujah hallelujah a tangah cun zeitin dah kan hmuh ṭhan ti cun A hme palei rup ah chim. Kami ta ban khua ban hu pa lo i ban so pa nih nu lo. Khochia fimnak le Pathian fimnak timi kha kan hmuh. Khochia fimnak cu nachawnak mahzawn lawng ruahnak irem lonak thin hung pengnak te hna kha an si. Fimnak pahnih a kan chimh. Zem nih fimnak pahnih a kan chimhmi ah pakhatnak fimnak cu zei fimnak dah a si ti cu khuachia fimnak. Khuachia fimnak kan kan chungah a um a si ahcun zeidah pakhatnak ah a rak chuak kan ti si ahcun nahchuahnak nahchuahnak a ra. Nahchuahnak lawngte kan khah a si ahcun khuacha fimnak kan rak ngei. Phundang kan chim si ahcun kanmah naam Bawipa a hman delhmi hna cungah kan thiên han i phundang kan van chim ṭhan si ahcun Saul kha zei ruangah dah David a hnahchuah kan ti si ahcun a chungah thlarau ṭhalo a um caah a hnahchuahmi si ko. Thlarau ṭhalo nih zeidah a chuahter? Nahchuahnak a chuahter. Joseph a u le nih Joseph an nahchuahnak cu Joseph a u le cungah thlarau thur a um caah khan si ko. Cucaah Satan fimnak nih a chuahpimi cu nahchuahnak a si. Aho paoh hi minung kan nunnak ah hin nahchuahnak a ra kho nahchuahnak vialte a rat ahcun khuachia sinin a ra timi i fian i do zalok kha a biapi tuk pahnihnak ah khuachia fimnak na zei na chuanter te ahcun mah zawn lawng i ruahnak Mah zawn lawnglawng le ruahnak midang zeirel lonak kha Satan san a rami fimnak a si i a thawknak ah i rem lonak, rianṭuantu le rianṭuantu i rem lonak, pastor le evangelist i rem lonak, pastor le pastor i rem lonak, evangelist evangelist i rem lonak, Khrihfa upa le Khrihfa upa i rem lonak, nubu hruaitu le hruaitu i rem lonak, oh, i rem lonak a phun a chuahtertu cu khuachia fimnak a si pakhat te kan van chim rih si ahcun khuachia fimnak khuachia sin a rami cu zeidah a si rih ti ahcun thinhun pengnak Ephesa chungah cun na thin kha hum ko law ni tlakter hlah a ti caw thinhun hi Bible um hrimhrim hlah a ti lo minung kan si caah kan thil a hung khomi si sihmanhsehlaw na thinhunnak kha ni tlakter hlah na thin cu hum ko law ni tlakter hlah Satan sin a rami cu thil hung pengnak mi pakhat cungah i cenat lo i kum khat kum hnih kum thum lung i cenat i cenat lonak i lungsi lo um pengnak vialte kha khuachia sinin a rami a si. Oh, tahchunhnak ka thinhunnak kan ngeih zongah mah minu cung ka thinhunnak kha zeitin dah ka ngeihthiam khawh lai tiah Bawipa sinah bawmhnak kan hal ahcun Pa Pathian cu bawmh a duh tukmi Pathian kha a si. Kan Pathian thangṭhat um seh. Pathian fimnak cu zeidah a si dih ti ahcun Pathian fimnak cu pakhatnak ah a thiang te. Hallelujah. Pa Pathian sin a rami fimnak, Pa Pathian sin a rami kan comi pakhat cu a thiang bakmi si. A caan ah a thiang, a caan ah a thiang lo si lo, a thiang a ti. Hallelujah. Pathian cu a thiang caah a fale nih a van kan pekmi Pathian sin a rami cu zeidah a si ti cu thiannak a si ko thiannak thiannak cu a phun a um a tu kan chim bantukin holh thiannak biachim thianhlimnak lenglei thianhlimnak chunglei thianhlimnak tuahsannak thianhlimnak a phun kha thianhlimnak kha hi ka lei nih he tiah aa zuam ciammam caah khin a va si theng lo eh kan comi thiang thlarau nih kan daw pathian ṭhawnnak pathian fimnak nih kan daw thian hirnak lei ah a kan ruai cu kan pathian thangṭhat um seh hallelujah hallelujah pahnihnak ah cun zeidah um rih ti cun dai tein umnak Pa Pathian sinin a rami fimnak taktak cu dai tein um kho dai tein um timi le toikomnak timi hi kan van fanh a si ahcun a khat in ruahmi si Pathian fale cu mi a teinak cu dai tein kan si Bachia tha thei zara Jesuh Khrih kha vailam kahnak an thai tikah nang ba Pathian Messiah na si maw? I khamtu ti zongah dai tian a um. Mi a teinak hna cu dai tian kan si. Pathian thangṭhat um ko seh. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Pathian fimnak cu Pa Pathian sin a rak rami thluachuah cu dai tein ka si ko eh dai tein um khawh lo i ah zei kan ti lai thil lian bantukin a lian mi hi ka nih hu hu hu hu hu a rak tartu khi cu Pathian a si bal lo caah khuachia sin rami si cu Cu ruangah Pa Pathian sin a rami fimnak le Pa Pathian sin a rami thluachuah cu dai te umnak a si ti kan Pathian thangṭhat um seh. Cun Pathian sin a rami cu zeidah a si rih ti hawikom cungah a ṭha ti hawikom cungah a ṭha. Cun a zeng lo ka ti. Hallelujah! A zang lo a ti. Thleidannak zong a nei lo a ti. Pathian sin a rami fimnak cu thleidannak zeihmanh a nei lo. Mifim pa le mihrut pa le sifak pa le mirum pa zong nih zan kan chim bantuk in khan thleidannak a nei lo. A sang in a niammi ti zong a lo. Thleidannak zeihmanh a nei lo. Jesuh Khrih thinlung nih cun zeihmanh a thleidan lo. pakhat ah khan a chiah ta. Cu thluachuah cu Pathian sin a rami fimnak a si. Kan Pathian thangṭhat um seh. Zaangfahnak le ṭhatnak kha a sinah a um ti. Pathian fimnak cu zaangfahnak le ṭhatnak nih khan a hruai. thil ṭha kan tuah ruangah khamh kan si lo thil ṭha tuah dingin a kan khamh zaangfahnak kan neih caah khamh kan si lo zaangfahnak nei dingin khamh kan si kan thianhlim caah khamh kan si lo Khrih thianhlimnak kan i hrawm i cu Khrih thianhlimnak kan i hrawm i nih cun nifate thianhlimnak lei ah a kan hruai dai te kan um caah khamh kan si lo dai te um dingin khamhmi kan rak si Bawipa nih thluachuah kan pe seh. Pa Pathian a Pathian thluachuah kan pe seh. Cucaah cun Pathian fa taktak cu Thiang Thlarau he a um ṭimi cu Thiang Thlarau a chungah a um cangmi cu Thiang Thlarau nih a ngeih cangmi cu khuacha fimnak nih a tei ti lo. Khuacha fimnak nih a uk ti lo. A lei zong Bawipa nih a uk. A lungthin put zong Bawipa nih a uk. A nunnak zong Bawipa nih a uk i cu a chung i ummi thiang thlarau nih khan theitha a tlaiter pa pathian nih a biathiang thluachuah kan pekpiak ko seh bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh ka ka cam lai pa pathian kan i lawm tu ka let zem a ngan pathum chung i theitlai tha timi na bia na kan phuantermi